Asikesu yɛ kuro a ɛwɔ Upper West Akyem mansini no mu a nnipa bɛboro bɛyɛ mpem aduonu na ɛte hɔ. Sɛ yɛnkɔ nkɔgye ayarehwɛ yɛ adeɛ bi a, adane wɔn tipaeɛ yie pa ara. Ne saa ho nti, sɛntwerɛfoɔ bɔɔ anan kɔɔ kuro no mu ne kuromafoɔ ne nananom a ɛwɔ hɔ kɔtwetwee nkɔmmɔ. Na berɛ a sɛntwerɛfoɔ kɔduu hɔ no, wɔde nsɛm bebree tuu yɛn anim kyerɛɛ mu sɛ ɛyɛ na sɛ obi ho kyere no anaasɛ obi yare a wɔn ho kyere wɔn yie pa ara ne sɛ nnipa no awoɔ aka no. Bɛyɛ mfie atwam nie, Chip Centre baako a ɛwɔ hɔ, ɛno na nnipa dodoɔ a ɛwɔ kurom hɔ, obiara de n'ani kyerɛ hɔ kɔgye ayarehwɛ. Nanso wokɔhwɛ sɛnea ɛyɛ saa Chip Centre atete te sɛ Ko Ntebe a, ɛno boa ama ɛyɛ anɛɛsefoɔ ne midwivefoɔ a ɛwɔ hɔ tumi pɔn awia nnɔnmiɛnsa berɛ a ɛnsɛ sɛ wɔpɔn. Esiane wo nti, ahemfo a ɛwɔ kurom hɔ aka wɔn ho abom a wɔfrɛ wɔn sɛ Concerned Chiefs of Upper West Akyem de nsɛm bi ato nsɛntwerɛfoɔ anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmampanin ne n'apamfoɔ nso bɛte wɔn nka. Ɛsiane sɛ baabi a wɔgye ayarehwɛ wɔ nyɛ na ɛdan no nda mu nti, sɛdeɛ ɛdan no atete ayɛ sɛ kuro ntebe nkyɛ na abunu a ɛma anɛɛsefoɔ ne amidwaefoɔ a ɛwɔ hɔ nyinaa nso nsono gu gya mu kyerɛ mu a, wei deɛ sɛ ɛyɛ ɔmampanin ne ne mpamfo amba mu a, ɛbɛyɛ den yie pa ara. Bere a yɛbɔɔ anan de yɛn ani kɔhwɛɛ baabi a wɔgye wɔn ayarehwɛ no, na ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ ase fem yie. Esiane wo nti, nsɛmtwerɛfoɔ ne wɔn a wɔwɔ kurom hɔ no bi di nkɔmmɔ bisa wɔn sɛ, Dɛn amanneɛ anɔ mo nan mu? Me he na ka ne nyinaa nti a woka obi ɔ anaasɛ obi nyinsɛn anaasɛ ɔwɔ ka obi ɛte sɛ ɛsaman kɛse anaasɛ bodua kwan hɔ ama yɛn nti yɛsrɛ Nana sɛ yɛpanekyɛw ɔmmɔ mmɔden ano mma hospital no mmrɛ sikasua. tuo ka no kyɛw. Ɛde ɔhaw bebree ba. Apetuwuo ne nneɛma bebree ɛde ba. Nti yɛsrɛ no ara ɔhu yɛn mmɔbɔ na ɔnso yɛn fi mma yɛn. Nti yɛsrɛ no. Ka kyerɛ yɛn Wura Aban sɛ sɛbe nnipa deɛ nnipa ho nna. Nwura nwura deɛ ɛyɛ me ya sɛ megyina ha m'ani abere paa. Ɛna ɔbaa bi ɔse ne yam a wɔde ne baeɛ ha chips ayi no infact nurse ni baako pɛ ɛna ne wɔ hɔ ɔse wabrɛ before wɔde ne tena ɛkwan ho a wɔnyaa kaa wɔde ne duru nipa mu no onipa no awu a meda ha mete ha meka nti mesrɛ ɔmampanin sɛ me deɛ mentumi nka ɔno ara mfa n'ani anaasɛ wɔntu ne mpanimfoɔ no bi na wɔmɛhwɛ sɛ ɔbɛn yaw ne asikesu Baabi a ɛyɛ hospital na ɛbɛ ye no yɛsrɛ no ankasa ɔmo ayɛ. Nea nti a yɛn pene ne sɛ eskisu no wɔ kwan a ɛɛ kwan no nyinaa ne kwan no da hɔ a like baabi a yɛde baako no kɔ no yɛ branch road na secondary chip compa no a ɛwɔ ha no mo no ɛnyɛ standard ɛnyɛ ɛnyɛ boa even ɛɛ eskisu me te sɛ sɛ wokɔ kora na sɛ yɛde obi obi baa na ɔyare a. baabi a ɔbɛgu nsuo mpo nni anaasɛ ɔbɛgya ne nan, ebi nni hɔ. Mowie a monkɔhwɛ. Ɛna thirdly, wɔayɛ adwuma akyɛ ara ne four o'clock na wɔapɔn simply because ɛhɔ nyɛ nti sɛ afterwards um, four o'clock na obi yare na ɛde ne ba a, ɛyɛ sɛ yɛmfa no nkɔ Asaman anaasɛ Bodua. Ɛnyɛ Nyame na anduru a ɔyare a ɛde ne ba hɔnom no um, Wontumi ansa wɔn yare no. Haban kyɛw sɛ, sɛnea yɛn mpanyimfo no ade kan aka dada no, sɛ wɔpɛ a, ɛnyɛ sɛ yɛ exaggerate but sɛ wɔpɛ a, wɔnsoma obi na ɔmmɛhwɛ ɔbenyaw na ɔnhwɛ sikisudɛ bi a yɛreka no na wɔncompare. Na ɔmo nkɔntrase na ɔmo hwɛ sɛ. Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne kasa yi mu no, ɔde gyinaa simpie so de too dwa sɛ ɔba abesi hospitals bɛyɛ aduɔwɔtwe awɔtwe wɔ district a ɛwɔ ɔman Ghana mu nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na ɛma apɔmuden nso akɔ no anim. Asɛmda a ɛtae toɔ ne sɛ ɛyɛ Asikesu Mmepom yɛ beaɛ a ɔba Upper West Akyem District a wɔn nso wɔnyae sɛ wɔbesi saa hospital no bi. wɔ hɔ. Nanso nananom atena akonnwakyerɛ mu a berɛ bi a yɛfrɛ no sɛ Nana Addae Oboobi a ɔyɛ NPP Constituency Chairman kyerɛ mu a ɔno nso de ne nan bɛsi fam ɔnhwɛ ma saa hospital asoɛeɛ yi mma ɛyɛ asike mmepɔ so na berɛ a yɛne yɛne barima Agyei Konadu a ɔtɔ so mmienu Concern Chiefs for Upper West Akyem ɔyɛ wɔn ɔkasamafoɔ ɔsan so yɛ Asikesu Ɔhene Prɔn di nkɔmmɔ no ɔde too dwa kyerɛ mu a ɛyɛ aberanteɛ a wɔfrɛ no sɛ Nana Addae Oboobi yɛ obi a Ɔpɛ sɛ okyinkyim ɛyɛ wɔn nsa de fa wɔn akyi, no twa ofuo de hyɛ wɔn anum. Ɛno na nananom aka wɔn ho abom de kɔkɔbɔ de ama Owura yi sɛ, sɛ amanyɔsɛm na ɔbɛyɛ a, ɔnhwɛ so na ɔnyɛ n'amanyɔsɛm. Anyɛ saa na saa hospitre wei ɔyɛ na ɛbɔ asikasu mmepom fo yi a, wɔn bɛte ntesu kɔkɔ paa de akyerɛ no. Na yɛne Nana di nkɔmmɔ no, sei ara na ɔde too dwa.
Biribi saa kɔ so a na ɛyɛ nokorɛ. Na mmom meyɛɛ m'adwene sɛ nka merenkasa.
Ɛsiane sɛ bɛyɛ nnansa ni me ne Adee so he yɛ ɔsaberema a, na ne oduru anim afa mu. Yɛne no kohyiae, na na ne me kasae, nti meyɛɛ sɛ nka menkasa bio. Na mmom mehwɛ nea ɛrekɔ so, ɛyɛ party chairman, ɛyɛ Nana Adele Boobi, ɛyɛ NPP party chairman, nea ɔde nenam social media ne nsɛm a ɛrekɔ so a, eh, sɛbi. Me kama no tum din a ɛnyɛ yie.
Ɛne sɛ ne nyinaa ne sɛ mewɔ ha
ɛna mpanimfoɔ bi bɛto m'anim sɛ nyame adom ɛyɛ 88 district hospitals a ɛyɛ Nana Addo Dankwa Adaworoma ɛyɛ ankasa yɛ ma mpanin ɛde hyeɛ ɔsɛ ɔpɛ sɛ osisi ma ɛyɛ ɔman Ghana nyinaa no
Upper West Akyem yɛn nsa aka bi. Enti ɔhene a ɔwɔ asase no, wɔn hia bɛyɛ fifteen acres pɛ na fa bra na yɛn mmoa na yɛnfa nsi hospital no ma nyansia.
Ampa, me ne me pomfoɔ kam yi deɛ ka eti pam ho, me ponko nti ho, abusuapanin, ɛne mpanimfoɔ wɔ hɔ. Yɛhyiae.
Asase bi a ɛda ɛne bepɔ mu ntam. Yow.
Ah, sɛbi. Nananom yɛ se yɛtɔn anka ɛkɔ anim paa. Yow. Nanso ɔman ho dɔ ne ne yiedie nti, saa fifteen point something acres a yɛde kɔ bɛyɛ twenty acres no, Yow.
yɛde ne nyinaa to hɔ maa sɛ wɔmfa nyɛ hospital no, Yow. wɔmfa mma nurse no. Yow. Afei adeɛ ankyɛ ansa. Ɛwɔ ha a na yɛte no huhuhu, yɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔdivert no. Yow. Yɛdeɛ yɛnim sɛ ebi a ɛyɛ atesɛm. Yow. Kɔpem sɛ ɛyɛ kɔ ɛyɛ constituency chairman ɛyɛ NPP chairman Nana Adda ɔbɔ obi ɔne DC ɛyɛ honourable Eugene Sackey ɛne ne mpanyinfoɔ new candidate ɔmo pɛ sɛ ɔmo de no contest yɛ ɔmo de kɔfɔ ɛyi baeɛ adom ahemfie ano ɔmo bɛbɔ ɔmo amaneɛ sɛ afei deɛ district hospital no ɔmo de kɔ kura ɛfrɛ hɔ Ɔbenyaw ɔmo se ah ɔmo Ɔbenyaw Ɔbenyaw deɛ neɛ sɛbi aseɛ ne sɛn sane sɛ ɔmo ara na ɛbɛka kyerɛ yɛn o. Nurse no asa bi, eh, mama Saman kwan do. Yo.
Yɛte ana mbɛbɔ yɛ amaneɛ sɛ mo de adwuma ɛte sɛ ɛba ha. Yo ampa. Yɛapa asase no, da kaa kwan pɛɛ. Afei mo sɛ mo de kɔ ɔben ya. Yo.
Ɔben ya woyɛ kura a wodu adaasu na wowura mu wura wura mu ara kɔfa baabi a wɔn health center no wɔ. Yo. Wɔn health center yi wɔ hɔ koraa no ɛyɛ almost hospital because wokɔ a facilities no a ɛwɔ hɔ no Me mpɔtam ɛna obiara ka sɛ mekɔ hospital ha dɛɛ so. Yɛn ka sɛ yɛkɔ health center. Yɛmpa. Mekɔ lab technicians, ɛdeɛ bɛn, ɛs biribiara wɔ hɔ. Wɔn hwɛ, wɔn wɔ doctors ne adeɛ wɔ hɔ, wɔn hwɛ patient ne adeɛ. Nti sɛ nka yɛde hospital foforɔ bɛka ho a, ɛyɛ dɛn na yɛsan de tra baabi a health center no wɔ no ara san de kɔ n'akyi, Ɔbenyaw. Yo.
Na ne mmienu kɔbɔ so wɔ saa mpɔtam ha. Na san so de kɔkɔbɔ de ma ɛyɛ NPP chairman, ɛyɛ Owura. Adai ɔbɔ obi sɛ ɔnhwɛ ne ho yie na ɔntwe ne ho mfimfiri saa project wei mu. Ne party foɔ so na nana nom deɛ yɛne no nni saa koraa wontumi mfa mma yɛ so
sane sɛ party meka kyerɛ ne pren sɛ mansin mu anaasɛ nkura ɛwɔ ha nom ɛnyɛ party foɔ dea yɛyɛ neutral obi ɔbɛba bia ɛdase yɛ maame awo ne yɛ nwia nom yɛne obiaa nam fɛfɛɛfɛ ɔmo nkasa nkyerɛ ɔmo party chairman kwan a ɔde yɛ nam so wɔ ha no yɛne ɛnyɛ ho wopa mo fie a monkɔ asuo kɔɔ Monkɔ nkuraa kɛ nna na mo deɛ monkɔ bisa nananom no na obiara bo afu sɛ adeɛ a chairman no yɛ ɔmo nte aseɛ
nti yɛ deɛ asɛ mo nyinaa no sɛ sɛ district hospital no ɔmo anfa amma sikasu no bi kɔ ɔmo ntɛm a na ɔmo sɛ kyenkyenaa kye party chairman sɛ ɔno deɛ ɔde ne pɛ ɛde bɛkɔ ɔbɛn yaw hɔ a nananom ɛwɔ ha yɛ deɛ yɛ ni hwee ka yɛ bɛfa yɛ ho asɛ.